Yo guys, sa kita Friday feature the talk. Um, di cinco episode, awi mi tin mi guest 2525 Jeremy Maduro. Jeremy, kita ki kubo, konta kubo. Suave man, kidi. Ay, mo me sa, no stay, oh, no stay. oh. By the way, e smile di Jeremy, ey, ta pasó. A bin un fout chiquito, ey, ku e programa no a record, e promé take. So sa kita di dos take.

den e media industry y pa ki tempo asina sa ke basa. Ma drenta na dos mil dies un ora ma kaba ma grado fi skol ma disidi take un year off prome ku mi bai studia afo anto e nanan mi a bai hasi un e tat un internship slash side job type deal na un media company aki nanan Anto nos tabata ami con amigo dimi, shout out na Jeff. Na nos tabata Comediante, by the way. comediante Jeff Maduro. So, nos tabata hasi mainly editing, mane di un TV show que nan tabata pasa kinanan, um, algun commercials y, y mas. Ata ta tin un documentary series tambe den be ku nos a tra riba dje. Ehm, bo asina aba drente media industry, pero prome ke saki aba ta tin algun kosnan ku bo ta hasi kaba? Mene, kon bo ta sa ku bo lo gustele? Bo baga ta kita mi pregunta, right? So mene. Sea, ehm, sea semper mi a mi a gusta arts, especially visual arts. Mene, mi gusta ehm

Sí. Ok. Um, ora bam pa pregunta nummer 2 di Pia. Amber, quick question. Ki programa ba ba pur ba un programa pa test animation of como ba llega na jele? Ja, tempo dat tem um programa chama Toon Boom, ou algo assim, né? Okay. Da maneira, basically, um, que sabe maneira frame by frame drawing. Anto da gusta pinta tambe tempe, pero mi nunca a manage di actually sin esey. Anto mi ta kora mas at one point mi kumsa bula riba After Effects, um, Premiere ke kone, anto esey ta ta djis el a click mas kun. I guess e ta look pa mas filmmaking tambe, right? Den e manera actual camera setup e kone ke. Um, bam pa pregunta number dos e ora. Pregunta nos, ba studio filmmaking, correcto? Manera, mi sa di bo, um, awo Spliká mi kon a bai tur sierto zena no ta bai bon pa mi. So papiamentu ta difísil tin ora pa mi tambe. Awor spliká mi kon bo a bai studia filmmaking pa yega na lanta bo own company ku ta binti sinku binti sinku òf tuenti faif tuenti faif. Òf nos a tin un bròda di nos ku a hera daña nòmber ora el a kere pa bira na radio. pero nosotros mencionar. Um, so se explica con fue filmmaking, estudiando filmmaking para 25, 25, que te mi own brand um, designer type company. Right. Um, man. Okay, so haciendo editing, working on films, indirect bo ta haya bo tur bia ku bo tin ku traha graphics, manera intro titles, credits, manera lower thirds, como random shit. Anto mi a ripara kuma a kumsa pega n'e banda ei so mi ta ta spend a lot of time Mi ta kòrda otro hende djis manera dump algu, manda un tèkst aki aya, anto fuck it, manda e video, video ta koe pero e graphics no ta ta pas. Ya. Anto sea mi mi kuminsá fokus riba e parti ei, manera trying to make it look nice, trying to make it match, fit, have manera un look. y mas y mas mi interesa build den e parti ey, anto mi ta cora sea mi sa ta traha mane pa short films, mi sa ta traha posters pa nan tambe, mi ta ta CC nan mane promotional trailers tambe ta tin mane some animated graphics involved, mi ta ta CC nan y ora mi a caba e studio mi ta traha as un editor na un media company for a while Okay, sa kita na Amerika mm. so, segun mi, no? Sa kita na Amerika. Sí. So, tingo na Amerika mes, sí. Studia filmmaking na Amerika mes, kan lo vai Amerika pa studia filmmaking. Uh, lo mai sigi ku bo timeline tambe pa explicar mi como a llega tengo 25 25. Paso sí. segun mi eta un journey. Legit. Um, Selma, Ai ami ta hasi esei mas i mas on a daily basis, anto te kuma at one point mi a kind of bira e go to guy to Hey Jeremy, can you make this look good? Yeah. So el a kumsa bira mane e my thing, you know? Anto despues mi haya mi ta bin back Aruba, anto mi ta ta buscando un trabou Mm. i mi a mi ta tin un bro di mi, eh, um, Michael Fowler, bo ta tin riba O sea, como el first guest de Shoki. First guest, o sea. Anto eta ta trana un um, advertisement company ki nan tame. Anto un punto tres si nan ta buscando un filmmaker by chance, nan bisa mi at the moment nan ta ta. Pero nan ta buscando un designer, un graphic designer. Anto ma pensa um, Why not give it a shot? E ta ta sa kaba ku bo ta du graphic design òf djis e ta di e hòt skol a meshná? Can. Mi no ta kòrda, honestly. Um, mi, mi ta kere ta kind of di odds. Okay. Um, e kosta mi ta kòrda mi a manda mi resume tambe ku mane mi website, portfolio, anto todo tin mane both e video i e graphics part involved. Okay. Um, portal a wak, ento portal mm. pasela bisa me kuti man un open ah. spot si. Pero mi di fuck it. I'm gonna try it. E that was kind of nerve wracking at first, because so, nunca me fish, me na studio pin, nunca me fish li HCC. Okay. Um, and this was, you know, there were tight deadlines, mm. um, big

Anto, ya, no sabi se lo que ta ami cu Jeff, nan que hende nei, pero, Ja, ja, ja. sa, sa, se dat un, se dat un side thing, un side thing. Abo, Exactly. sigui Legit. cu, sigui cu bo timeline que na 25, 25. Sea, so Maeva ta bisa manera, no, mi ta kore at that point ora nos a meet, nos tur ta pensando manera di hasi nos, nos meu un kona. Ja. Y esei ta ta manera un extra push pa mi, um, pa mi bai den direccion aki. Y, sea, mi ke, dus, mi focus ta riba, bastante riba branding y graphic design pa creators. Ja. Mi ta sa como ke hasi esei, ma, ma fada di traha riba corporate, um, Start jobs. Peri mane solos mi ta haya, mane um, i gora mi kera traha mas mane tin mas un personal relationship ku clients. Anto mm -hmm. purba support hendan ku ta purbando di start, um, ta, ta recently starting out. Yeah. I, of un artista, of um, dif diferente arte. Yeah. So a lot of times in the beginning, I'm to help with na branding because so basically now do image and to say the key for me focus that one and I'm to, to supply the service. So for recap, eh, 25, 25, right? Um, etam, como lo mismo como de, etam más details of dirigir na eh, newcomers or

mane ku nan mester e you know this afternoon for whatever reason mane nan to launch un campaign nan mester e awe o mañan mm. anto at that moment bo no sa mane you know you're supposed to make it happen pero bo no sa ki ke end result by ta you know yeah. like anto seta ti hobi viaja ku despedi and somehow me to make it. Mm-hmm. Tanto na final me to wow, this is actually not bad, mm -hmm. uh, this is pretty good. Yeah. Y um, dat in algun clients tambe e foco da hopi conoci que mm -hmm. na Aruba, que me dat gusta um, dat da riba e graphics ni. Yeah. Tanto timbian sa pasa bani un, nan billboard, of mi da wake poster e plak, varios caminda. Tanto ese pa mi sempre da Su example ta cool, mane Sa, sa. wap bo work out der, no? Sa e ta hopi e ta momento hopi mi mi no por haya palabra pero e ta momento hopi great right o a bo Sa. trabao ei fo anto bo sa ku hende ta wa kende bagay mi Sa. a o sa Exact. satura rubiano nan ku ta bai ata kambio espe mirando lur bagay at Mira, boso o sa. wa kende ta exist um, Right.

um, mayoria bia tin some sort of photography involved. Mm. Anto, bo por hacer así na hopi ko bo bai diferente direction, anto bo tengo find a way to mix it with the graphics pa e tin manen un sort di balans. Anto, sea, son di Jeff que da mal cuento. Sa? Mita cara e tata look official as hell. So, That's not. Hey, Yeah. het tava de official, but in humble zelig. yeah. Van die poster rond, eh, tickets lang. As in hopi different shit, man. Esa ta great. Um, esa oh. ta un je... Un je... No primer bia, pero un je moments in comida ta wami portret tu camina. Bagat? O sea, no, jis un camina mawake, dat riba flyers, kwenye dat party. Dat, esa ta... Dat ta... Riba social media. Yeah, dat ta hopi... Shout out pa Jeff Maduro. É comediante. Yeah.

Tsunami. Mi biggest dream pa binti un binti sinku. Traha riba projects nan ku traha riba projects i ku hendenan ku no ta afraid to push the boundaries. Kosnan diferente ki nan na Aruba specialmente to not play it safe. So mi ta mi ta very interested in working with people who are willing to take a risk y haci algo completely different, you know. Yeah. Um, esey pa mi siempre te queda e, e goal cu binsi binsi. Yeah. Pasobra by helping them with their ami puta mas dus et et man un symbiosis, mane como te bisa? Dus mi por flourish, mi por ta mas artistic, do se to fulfill ami si mi por try out new things and not do the same thing every time. Yeah. Y mi ta help nan out at the same time by yeah. doing something that stands out. You know, yeah, yeah. It, it, it, a, a win-win for both situations, right? Uh, but exactly. explore bo creativity mas, y nan ta yeah. gain door di kunala gabo, explore bo creativity mas. So nan ta hire something super unique, to ayuda nan as a brand or whatever cu nan ta. So, so yeah, exactly. Um, tin un ki, mene, si bo pensa, mene, un persona, van bisa den 2021, bo ke traha con Si tin un persona, mene, as big as you want, go, who, o sea, si tin un hende cu bo te sinti, mene, bo ke algo con ele.

Radiohead. Radiohead? Sí, Radio, oh. like, why not? Mané, yeah. de esta manera, mi favorite band y... So, dat is un small uh, technical issue, so hope que no está aí back, que no está sigue com a eh, pergunta número 5. Jeremy está contando-nos over seu biggest um, dream work com um artist, lota com

Um, social media questions. E primer pregunta ku ma haya ta si tin un manera ku pa bo kis entre e art and designing mm -hmm. of studiando filmmaking. Kwa bo lo kis pa hasi awo?

Si ku alagam le se no pa pa pa despe mi haya me e bon puntra mi bon puntra un pregunta correcto yeah. I think um, ah. si bo si bo studia whichever qual mi bai pe ah um me lo just bai pa filmmaking toch so so si mi por figure out without having to go to school me sinti mané

Um, hmm. Ma comienza como de alguien, pero me da la guía le pad de, so, si gomi de un pregunta parecido, de topi coi que bajera bai ento, so. Laga nos laga okay, okay. pa e pregunta después. Social ah. media question number 2. By the way, e primer um, social media question si gomi bini Jamilo. Bless. Para nos Shout out. José da Shamilo Cruz. Um, die dos pregunta, si mi no bisa di ken dat, so hoop chance me olvida. Um, sorry. Mane, Kiko ta bo biggest drive den vida y con bo lo aplica esa aquí den bo field of work. Mi biggest drive den vida. Um,

Eto sound, sound no tiki corny, pero um, I like beautiful thing. Tem hora, vida de corny com cheese, man. Sé, legit. Sé, I like making beautiful things. Se me pone plainly, you know. Um, anto, bobo se sei ku, sé, kere, Graphic design ta un bon manera ku bo por hasi esei. Film making tambe with stories. Pero mene designing in general right so design ta otro kos ku nos ta wak so mene un bentana mes ta un design un kas ta un design tur kos ku bo ta wak ta un design so basikamente design ta rule the world in a way pasobra nos tur kos nos ta wak design so tur e kos tin un thought behind it you know.

That's a good question, man. Um, Awel, mi te kere... Bo konosé mm. persona ka bin ke pregunta ki? Ken eta? Ken mi digo no mata? Um, eta e second, mi second favorite female ginger. Bo second favorite. Aha. What's up? Pero pa bisa female gender. Aha. Bo tem un first tanto? Sê, eh, mi fi first female gender ta mi vizinha, me entende sa? Aha, su- aha, Suzanne. Anto, e e único gender male que me conoce, ta gender, Ah, mané gender. Patrick, eh, perdón. Patrick. Sê. Anto, mi second female gender, para ser feliz, me tengo que besar aquí. ta e modelo ku nos a hasi un foto shut kunda recently. Of kal a puntra mi. Oh, Ken ta mi sa, favorite? sa, sa. Esta ta por second favorite. Sa, Cameras preparo. van do su fam, mi no nunca bisa bom. Um, pero ja. Ando. Se e ela bin ke pregunta ki. Kiko te most important design principle ku botin ku ta keda den bo mente ora bo ta kreando logo enzovoort. Yeah, good question. Um, keep it simple. Bo hmm. ting e tendency di kuminsá design, you, you're always trying to add more. Hacer hmm. cooler, hacer edgier, hacer más, pero e bo mostrar mucho druk at the end, antes o application e ora te bira very limited. Mm -hmm. Simpler you make it, the more memorable. Se tá más memorable, más it catch the hands to mente. Anto, um, sep. Can't go wrong with simple. Okay. Oh, a mí un pregunta para vos. Dale. ¿Cómo te keep it simple? Why exploring creativity? So, e tin mester hopi difícil. Paso bo ke Eta. explore at most possible, pero bo core abo ke keep it simple. Exactly. Um, esei ta mané, esei sempre the challenge. Ja. Um, how to do that, ta mané pa bo tin cierto ground rules ku bo ta purba di mantené bo mes sempre na dje. Mané, a mi tin cierto kos ku sempre mi ta keep in mind. Is it legible? um, ki ta pasa si mi a ser super chiquito, ante mi a bira manda un icon riba un telefon. Is it still mm. um, readable? Um, con eta ora bo pone otra informacion, manejo pi text, bandije, mm. um,

um, eta eta fully depend ese eta e fund di di design paso eta fully depend riba mane e client of e application ta mm -hmm. mane si buta si bu bu trabajo ta mane e work buta hasta super clean you know mina putin un mina pu hasi un branding of un design onda ku um it's like vintage, you know, organic, fluid um shapes ke kone, right? So bo sa ku bo tin ku hasi algu adhering to the the product of e service mes. So se ta maneha un architecture firm of algu, you know, it's like it's gotta be edgy, you know, think straight lines, um modern architecture ke kone. Um, mi sa ku mi tin ku ok, e tin ku representa asin, pero kon mi por hasi e unique toch okay. while filling that. Yeah. So, it's a fun part. Okay. So, um, extra question, the promise by a random question. Um, mm. un good designer, un good graphic designer. So I'm do believe un good photographer in su own unique look to su images lang, right? So mm. ebo hasi diferente trabajo, pero yeah. ebo lo wake feje. Ko tal hende asi. Exactly. Tal hende asi. Yeah. But I say in graphic design tambe? Mene, ku un good so, ass graphic design ting su meu look, bo lo por rekonosé ke koni? Sea, mm. bo por sierto di nan, um, mm. ting asina hopi, there's so many artists out there and so many firms ke pone ku, you know, ting biaha, bo wake, mm. bo riba un website of algo, it's, it can be hard to tell. Mm. Pero ting hende ku ting echt nan unique look ku sèmpel bo ta distinguish anto esei ta hendenan ku ègt focus manera den un direkshon anto they just try to perfect that nan ta manera okay tin otro techniques pero that's not my focus mi focus ta manera this technique this look or whatever nan ta just perfect esei anto esei nan osea esei nan sèmpel bo ta bo ta ripara ke nan ta manera tin un designer yama Aaron Draplin mi kisa bo ta spreka ei bo a algun su trabou

Mi lo kier wak um, a few di bu works no mi buta ban di otro, maybe así mi sí. por realizar ese of of si será algo me por así, mi no sa. Um, ese sí. So, mi a wak bas di bu work men kaba, pero mi nunca na wak no ban di otro of que koni. Um, un cosa mi por bisa di bu work, anto Mi gusta manera cu nos a sinta op sakta dis off the dome. Um, nos sí. sinta, nos sinta papia pas pa conta, me contaba que como que é como ele branding. Uhum. Ora bo mandar me lo que bo mandar me cava. Me a echt sinti como lo que me a nos a brainstorm of lo que me bisabo bo a escucha. So ela binding lo que tá bij bini pa gente wat. So mi ta si contento cu esey, mene, en otra dios. Amen. Ja, mi no sé cómo te expliqué, es esey, mene. Ma sinti cu bo a mi ta representa den esey. Ano ta fucking dope. Um, Say te exactly mi goal, man. Mane, um, prome cu mi cum sun design, o sea, mm. mi gusta tener conversations ni. Um, ti gente hesitant, mane, dat is just mane, um, sa que también no, en nombre de business, um, I do this, Um, mi ke algo con e. Anto, at that point, mi di mane, okay, that's a start. Pero mi hace sa mas mane den detalle e filosofia di bo business, um, ki, ki impression bo kia di hende. Anto, mm. sete ayudame mane work towards that goal. Mane, si bo kia hende echt um, wak, mane bo logo, anto pensa, um,

Mi ke pun traba u oki. Na mi kos. Mm. Ah, sa- dus, si bo tin ku kis entre Forever Wak Graphic Design, kan tu Aha. pa mi, no- mene- nos explica, pero mene act mene logos of wat ke kos, ne, right? Of semper kan bambu tema semper. Bo sinta dilanti bo computer of bo television, E único co cu bo por wak ta graphic design. Posters, logo of whatever. Of e único co bo por wak ta película. Cual lo bo kies? Mi lo kies película. Película ta tell a story, anto mi ta kere bo por connect mas con e on a human level. Okay. Um, you know, the different expressions of things that us as humans can relate to, many different mm -hmm. emotions. Um, y bopo haya ese ku graphic design, pero um, é not as engaging com película. Um, tá, bobo I, immerse I in world com película, right? Então, I got yeah, graphic. It's way easier. So, um, similar question. Si bo tin cu kis djawe pa delanti, no nunca traha un pelicula of graphic design. Nunca mas. Bo no por ni bene por, no cu abo ta directe, pero ni den nada, skibi. Bo no mas haci ni e graphic design p'e pelicula.

Ba get it? Right. Un healthy, un healthy way of living. Zo, zo, zo. Oh man. Eto mane si bo mese kies entre bo dos favorite things, right? Mane uh -huh. Si bo mester ki... Ma kasi bisa, si bo mester kis entre bo mami bo tat. Bo tat tin otro voorbeeld na e for, no? Uh, en un tópico pa Harry, pero nos tin common jokes. Bo ta full, bo se nos ta Harry. Sa, sa, sa. En te bo favorite Shit. Mm. Ah, make a decision. Ok, um, design e hoor. Mira kies pa mi hace design. Pa Sam, ok. So. Ok. No mas película. No mas película. ok. Bane actual questions nan committing. Um, ki ordo bo kier lem? Paso, na kai bisa ku nos ta bota bo on the spot, sin krea drama. Ah. Tin un di nan, ku ta bai krea un tiki drama. Is un tiki. Oh, is un tiki. Uh-huh. Kom bo kier lem? Bo kier lem? Um, lis drama, pesun mas drama, of mas drama, pesun menos drama? Kom bo kier? Da, ok, banda style di man un pelikula. Aha. Uh-huh. E voorlaatste den drama promé, Okay. lag'é bai abou, anto kap'é ku un esun mas drama. Okay, so, voorlaatste den drama, no drama, drama. Okay. Sea. Puh, esei difísil kaba, so nan tur tres di tiki drama den. Ehm, esaki ta un pregunta basta komun pa punto hende. Okay. Um, well, después hende por kies cuál nan hace nan haya un más drama cu otro, no? Um, uno, pregunta uno. Va studia art of filmmaking. Awo mi pregunta pa bota, etaba ta worth it bayendo un art school? Bo opinion como hende ka studia. Mene, ami no, ami duna mi opinion, eta less valuable, paso mi no a bay. Right? Mi ta contando de story di un banda so, pero aba bay, mi go pa wak. Si, is it worth it pa bo? Um, bo sa, mi tin, mi tin un problema, paso mi tin un hende ku gusta gasta plata i haya debe. Ah. So, sabiendo ku mi por a bai studia filmmaking, anto keda ku asin un debe, despues ta djis mané Yes. Ah. Ah, ese ainda foi um mané, sea, so melhor recomendar tur hende who can choose mané get rid of some money. Uh -huh. But as I say. Okay. Uh, sea, pero no, ser, serious answer ta um, I would do it. Pasobra e cosa como assim tá mané uh, super valuable y e ta un bon experience. Um, pero there's alternative. Um, si bo no hace, hace, man, as long ku bo end up to hace the shit that you want. Um, there is there are alternatives. Dus yeah. si bo te sinti een manier ku bo no po bij school of te mucho placa of um, you don't want a huge debt of uh, you don't see the the value in it. Mm. Fuck it, busca outra maneira agora, pessoal. sa a, a mi te kuake mene al di mes am do wake den outside perspective so nunca ba school di arte a mi te believe ku bota pagando pa eh, no actually a knowledge pero mi te believe ku bota pagando pa a connections an ku bota build yeah. Anto e diploma. Paso tok e diploma Eso tin value, oh. baga? Paso so, e knowledge mes, bo por gain it by working your ass off, yo mes, mm. um, buying courses online, kut na bo certificatie bo kira, of tin mine yeah. different courses, kut master classes, um, baga tin different, kono ko bo actually sinyar bo mes. Pero si bo no tin hende ko bo sinyar bo mes, Skol tin mas value ainda pa bo. Um, so yeah. mi opinion erover. Pero ami to hende ku mi lo prefer to see a rol mes. So ma, ma make it happen kaba pa mi. Right? Yeah. You know it's possible. Aha, yeah. yeah. That's it. Um, nos trabalha na pergunta Liz Trama, supuestamente para mim. Ok. Ok? Kiko tá um brand design que botar wak na Aruba Asina hopi ku bo ta mene ai no, na bai pe choice ke trobe. Mene na no por bin ku algo no. Oye, esaki ta lis drama pa mi, no? Esaki, sea, pa mi ta mene hote ku na bai ku esaki trobe. Man, bo sa tin bia e koi ta pop up den mi mind, pero nan mihó sin bo pensa algo. Ah, sea, pero. Mm. Ok, ok. Ik heb een ding facioso. Oké. Okay. Sea, mira que call you in the autumn pool. Uh, ah. Sea, that can be future clients, was Portame tem um propósito para não, mas é, um, Mm -hmm. You're doing the same design, you're playing it safe. Porta, we can try something new. Que man, wow. you know, can ruin my chances in nada. Porta, vou publicar de uma maneira positiva ou aqui. Mm -hmm. Nombre, nombre é companhia, pero visando mm -hmm. que se não tem contigo mais risco, e tin mas value pa nan. Como un professional right. den e area, bota waku tin mas value pa nan. Si nan, no ku nan misa bisa ka bo mes, pero tin algun kos ku bota waku nan po hasi mihor. No atacando right, right. yun hende, jis besando ku tin posibilidad pa mehora. Uf. Aí, se não quer, não tem como responder, não? Sim, me deu skip it, me deu skip it. Of me deu bisa portar um de...

Dus pene question, djis cambia di un companhia pa un artista wow. Aha. Mene, mi sa wa, baby, pa, pa bisa ku aba rebrand mi kom mi mi mi business. Mi branding whatever ka sa. Ba sa ma to follow. Aha. Which bo, si bo wak na, mi no sa ke mas basi. Si bo wak di Michael Fowler, E guy kia sin mo I am the real MF, ta lelijk ela bin kuné. Mene, meneer sin ta otro band de camera aquí. Um, tin mas cos, mi no sa cuán mas gente va trabajar con él acaba, pero of usted sí no. Pa no van daña mucho cos, right? No van daña mucho cos. Sí, sí, sí. Gente que bolo tiene placer para derecho su branding. Se no pasa positivo.

E lo ta fun pa explore manera con mas. Sa. E ta feel cu e ta take risk tambe den su baguette. So mene mi no sa si ta den su branding pero su color di cabey cu otro cosa. E tin un flow um ke ta e sa cu rest ta value. So Sabi, ok, awor ki sino, sabi, di tres. So, so supuestamente ko ami te kere na mas drama. Ok. Ok, so mas, no na bambi sa drama, so mas spicy. Awa. Un persona ku bota act haya den bo area de expertise. Uf, sa kita hopi drama, bota klape? Hopi spicy.

Ah, mi no ke mi no ke punta bo ku tur bo um, co-workers of como bo hende ku den un area di ko na Aruba. So, si bo ke bisu hende na Aruba ku ta underrated, ban se positivo, anto call out un hende ku bon gusto ja fono.

Lo bo ta kòrda su nòmber? Ah, no, e gai ta basta overrated. E gai ta overrated. Ay, so, um, ok, den design por también lo bisa um, Wow Creative. Ken? Um, Wow Creative. Wow Creative. Which, so, yeah, they're very up and coming. Um, Geel y Weasel tambe con me puede reparar. Uh -huh. um, pero nada hace great work, nada me hace design, nada me hace um, branding, que con um, okay. ambos na trabajo. Y um, sea, uh, andan, I guess. Andan también un de otro underdogs a mitad haya. Sea, nan ta step in a basta grande, toch? Nan te sumpo yeah. a bin ku full e mene branding di wowo mo ke kone. Nan, nan, nan ding un, un, un ko basta great. Yeah. Yeah. Awo, do nami un overrated. Un overrated. Yeah.

dos mi un biaha e ta kumsa catch on pasobra e ta kumsa haya bo mester ta kanta yummy uh ok ey perfecto on the way por fin um Patrick de Causa ok e guy ku puntra di si maya mata un hende for some reason um

Bo mencionar un overheden de Aruba, no? No, yo que tal. Aquí, de ah, cabo Aquí, de legit. Ay, no, mi capa, el show quita algo positivo cu ora tu gente caba, tiene un good moment con tu gente. So, mi no que me daña yo gente en carrera, den un eh, eh, show que so. Dank je ah. van de volk een joke en no show

Pero tú también, um, hey, aquí está el eh, fifth episode de The Talk. Trae de feature. Estamos yendo ainda. Right. Mirakoski, um, Jared Maduro, 25, 25. Hey, danke para de mundo comigo de conversação aqui. Tá da hobby interessante. Cuba sa compadre aqui, Pero, Ei, sí, oh. cos ta bon, Ron. Ei, danki. Ei, sí. Ei, danki abo tambe. Bon, tin algun Bon. cos, paide, prome, prome cu nos bai, prome cu nos sere fui, Bon. mi ke duna bo un momento, si bo ke shout out un hende, shout out bo proyecto cu ta biniendo, duna bo Instagram, whatever, unda bo ke pa hende volg bo, ta, nos ta sere cu esei, mas algo nech. Awel, on. Em, Flor ta tu di. hende, Mi ta invita tur hende pa vòt mi riba um, twice 25 um, riba Instagram, se te handle twice 25. Yeah. Um, follow me work, mi lo ta posting mas di eh, trabalho que dá se riba. Bo por can't get un feel di di mi work. Mm. E um, shout out to all my friends, uh, just to hende in general. Mm. E um, to hende na cas because of COVID. Mm. Um, tin, om, dis pa kabele. No saku, no ma kai, ma bisa halai biasa mita hopi excited erover, tin ku bisa. Um, boto rebranding am. Tin, tin um, ot, algun proyekto ku boto sendo hopi ku maybe boto shout out, mene, se tin uno, después dimi. Pasobra bay for ami sa of mayoria hende ku a wak um, Blood Brothers I think sa tele. So e, e proyekto ku Jelmer ke koni aba traha algun kos pa nan, right? Sea, correcto. Um, definitely, definitely, um, sea, es un di eh, Blood Brothers di, um, di Jelmer Cruz. Mm. Um, honestly, me abai riba TikTok, Mi no a wak nan video. Oke. So mi no kier a actually bisa nada pasobra mi no ta sa si nan poste of no. Oke. Pero Daphne manda un trailer di esei y mi sa cu nan a traha algo. So sea, ese es todo un great project último año. Ok, on. Agora, es maneira mo bisa agora, ese es todo tu pe episode aqui. Um, si bo queda te agora aqui teniendo nos conversación, hey, danki, danki. Um, ma tiene di algún gente que ta echt enjoy a cosa aqui, so, et echt juda hopi pa nos queda, mi queda se cosa aqui. Et un tiki trabajo, pero mi estima así nan, so, un, momento interesante donde mi por conversa cu algun artista, conoce mas y traci algun story pa boso. So, danki pa keda tea oki. Um, se dat te, man. Hey, thanks. Tobo, man. Thanks. Yeah.